язган композиторлар рус сәнгатендә аларның миллилеге булмаган. Алар итальян композиторларга, немец композиторларына азрак ошаштырып музыка язалар да үзләренең сюжетларын һәм симфонияләрен монда әсәрләрен и Алар рус композиция була алмайды. Алар теге итальянча һәм французча, немецчә була. Бездә дә шулай. Э, безнең татар профессиональ музыканың нигез салучысы Салих Сайдашев дип сатлана. Әлбәттә, шулай ук сорау. Сайдашевка хәтле безнең татар композиторлары булганмы? Әлбәттә, булганнар, татарча композиторлар. Ләкин аларга зур йогынты ясаган рус музыка сәнгате һәм чит ил музыка сәнгатьләре. Салих Сайдашев беренчеләрдән үзенең иҗатының нигезе итеп безнең милли хәзинәбезне кулланыла. Миллилек була анда бар. Шуңа күрә ул безнең татар профессиональ музыканың нигез салучы. Ул ә, аның иҗаты бик бай. Хәзерге көндә дә ул безнең иң танылган композиторларыбызның берсе. Ни өчен? Менә әйтеп киткәнемчә, Сәйдәшевның иҗатының нигезе үзебезнең миллилектә тора. Аның э, иҗатында бик күп татар халык җырларын ул куллана. Хатал татар халыкның җырларын. Э, шулай ук э, үзенең аның төп әсәрләре бит инде сез беләсез барыгыз да музыкаль драмаларга музыка бизәүле, музыкаль эшкәртү аларны. музыкальный оформление деп әйтәме музыка иң танылганнарның берсе зәңгәр шәл наемщик кандыр буе һәм башкалар хәзерге заманда аның билгеле теге танылган җырлары һәм көйләре инструменталь әсәрләре алар э, күбесе шушы ә, э, спектакльләрдән өзекләр Ә, ни өчен Зарих Сайдасовның әсәрләрендә миллилек күп. Сез беләсезме, аның иң беренче уен коралы нинди булган? Ул гармунчы булган. Иң беренче уен коралы аның гармун булган. Алар менә хәзерге колхоз базары дибез, элеккеге базарда барып, бала, малай чакта йөргән көн сәен дисәң дә була инде. Анда гармунчылар күрә, гармунчылар булганнар шунда. Юл шуңа шул гармунның тавышына чиктер сихерле тавышларына азрак теге яратып аның сырый ул их мин дә гармун уйнарга илерим ди аның аны тәрбияләүче Ахмеров аңа гармун сатып ала аннан соң ул фортепианода уйнарга өйрәнә музыка техникумында укырга керә музыка белеме ала Ә, ләкин шулай да иң беренче аның күңеленә сеңгән ул халык җырлары. И аның иҗаты халык җырларына, халык көйләренә нигезләнеп эшләнгән. Шуңа да халык менә күп кенә аның җырларын э, халык җырлары дип әйтәләр. Шул ук менә Кандыр буен алыгыз әле. Менә дигән Кандыр буе дигән җыры бар. Хуш авылым дисеңме? Бу бит аны кайбер Э, тамашачылар аны татар халык җыры дип тә әйтәләр. Мәйтәм юк, татар халык җыры түгел ул, бу Садик Сәйдәшев язган бу әсәрне. Э, Садик Сәйдәшевнан соң, әлбәттә, бик күп яшь композиторлар булырга киләләр. Аннан соң Габашине әйтергә була, татар милли профессиональ музыка нигез салучы.

Һәм әлбәттә, аларның күбесенә э, Сәйдәсовның йогындысы күп була иҗаты. Гомумән, менә миңа калса, һәр композитор аның иҗаты һәм аның популярлыгы нәрсәдән тора? Әгәр дә аның иҗатында миллилек булмаса, Ул композиторның киләчәге әз юк, ничек юк дисәң дә була. Чөнки ул озак яшәмәй аның әсәрләре. Чөнки э, кемне генә алсаң да, шул ук мәсәлән Музафаров, дисеңме, Җәүдәт Фәйзи, Захид Хәбибуллин, аларның җырлары безнең милли хәзинәбезгә нигезләнеп язылган. Мәсәлән, Рөстәм Яхинны алсак, Аның җырлары аның иҗатының юлын өйрәнер өчен аерым аерым бер сөйләшергә кирәк, әлбәттә, Яхинның һәрбер композиторның иҗатына сөйләсәң. Җырлары милли хәзинәгә нигезләнеп эшләнгән. Менә аның бер генә җырын алыйк әле. Керик әле урманнарга. Ул татар халкының җырларына, интонацияләренә нигезләнеп язылган һәм ул иң популяр җырларыннан берсе. Рөстәм Яхин ул безнең

Күп кенә безнең татар сәнгатендә яңа жанрларның барлыкка килүе э, шул ук Сәйдәшевтән дә аларга була аның үрнәк итеп. Мәсәлән, татар халкында бер вальс булмаган. Вальс. Ә Салих Сәйдәсовның танылган, иң популяр булган Наемщиктан вальсны алсак, Наемщикка язылган музыкасыннан. Анарсын марш. Марш сәнгате үзен татар халкыбызга безнең хас түгел, ләкин Сәйдәшевның маршы, бигрәк тә Совет армия маршы, иң популяр музыка безнең хәзер. Ә, аннары сон тагы башка жанрларның барлыкка килүе, мәсәлән, фортепиано һәм оркестр өчен жанр. Ул бит безнең татар халкыбызга хас түгел инде, читтән килгән. Ләкин Рөстәм Яхин үзенең беренче фортепиано концертын язып, һәм фортепиано һәм оркестр өчен язган әсәре Безнең ана шул яңа жанрның барлыкка килүенә нигез салучыларыбыз. Опера сәнгате дә безгә хас түгел. Шул ук анда безнең беренче опералар язучы безнең эшче һәм Сания ул Габаши, Аль-Мухаметов, Виноградов. Алар язганнар Аннан соң Нәҗип Җиһанов опера сәнгате яза башлый. 1939 елны аның беренче Качкын дигән операсы барлыкка килә. Э, татар музыка сәнгатендә тагы яңа жанрлар э, скрипка өчен скрипка һәм концерт өчен яңа жанр. Аны мин әйтер Имансов Музафаров. Аннарысын хор өчен әсәрләр. Әгәр дә игътибар итсәк, безнең халыкта хор белән җырлау булмаган. Ләкин Көлешеревның, Музафаровның Заһид Хәбибуллинның хор өчен язган әсәрләре. Чөнки заманнар үзгәрә бит инде. Ялгыз гына җырлау да була, күмәк җырлау бигрәк тә совет вакытында менә 30 елларда ул бит күмәк җырлау тек массовая песня диләр барлыкка килә. Ул жанр Шулай ук безнең менә шул беренче безнең татар профессиональ композиторлар алар нигез салучыларның берсе. Балет сәнгатен алсак инде, ул бию сәнгате э, ул безгә дә хас түгел. Э, Назип э, Жиганов, Салих Сайдашевның үзенең музыкаль драмаларына эшкәрткән музыкаларда анда бию күренешләре бар, әлбәттә, бигрәк тә менә тирә шарык музыкасын алыйк, шарык биюе, наемщиктан биюләр. Ә инде беренче балетлар ул Назип Җиһановның Зөһрә, әлбәттә, Фәрит Яруллинның Шүрәле Тукайның Шүрәлесенә нигезләнеп эшләнгән аның иҗатына. Һәм шуннан башка Әнвәр Бакиров шулай ук безнең татар сәнгатендә балет жанры барлыкка килә. Аның турында сөйләшсәк бик күп, мәсәлән, оратория дибез. Ул оратория нәрсә ул? Хор, оркестр өчен һәм ялгыз җырчылар өчен язган. Анда да безнең композиторларыбызның, мәсәлән, Мисәет Яруллинның кеше дигән ораториясенә игътибар итер идем әйбәт мондый э, жанрлар э, а инде хәзерге заманча кирәк рок опера дигән нәрсә бар хәзер ул э, рәшит кәлимуллинның рәшит анарысын бигрәк тә хәзер популяр булган илмир низамов алар бу эшкә дә өлкәдә эшлиләр Менә шушы э, анарысын профессиональ музыканың барлыкка килүенә э, нәрсә турын әйтмәкче булам. Музыкага уку йортлары барлыкка килә башлый безнең республикада. Беренчеләреннән берсе ул теге Восточный консерватория дип атала, аннан соң Казанский музыкальный техникум. Аннан соң инде музыка мәктәпләре барлыкка килә башлый, э, профессиональ музыка. Аннан соң инде 45 елны консерватория ачыла. Хәзерге менә вакытта музыка уку йортларына игътибар исәк, безнең Татарстанда 4 музыка урта музыка уку йорты бар. Э, бишенчесе культура училищесы дип атала Алабугада. Э, югары уку йортларында мәдәният һәм сәнгать институтын, Казан федераль университетының музыка факультеты, Казан дәүләт консерваториясе, ул югары уку музыка мәктәпләре. Менә э, хәзер әйтәбез инде без хәзер яңа сүз килеп чыкты кластер дигән музыка мәктәбе музыка урта музыка белем алу уку йорты музыка училищесы дибез инде һәм югары уку консерватория һәм башка шундый музыка уку йортларыннан ә менә шушы профессиональ музыканың барлыкка килүе менә шул сәйдәшевтан башлап Хәзерге көнгә килсәк, безнең күз салсак музыка сәнгатенә, безнең опера театрыбыз бар, симфоник оркестрыбыз бар. Менә шуларның барсында нигез салучы әлбәттә безнең Салих Сәйдәш.